Hei hmu tha tak mai Pathian khawngaihna zarah kan han chang ho va, mihring lam pang atanga ruahmanna kan siam te Pathianin min han tihah tlinchak hi a ropui hlein ka hria a, hmasain Pathian hnenah lawm thu kan sawi ni sela tlang nge program sik kha kan nei vek lo maithei a, kan hun hman dan tur tlangpuia kha kan sawi hmasa lawk ang a. Chairman kha Tuan Upa Bimal Sawmtluanga ka ka ni a, hetlai Upa Bial sarihna bialtu ka ni a. Zaihona party vulna tihlah kan sa anga program seat ah khan a awm a, Tin thusawi hi bisawi duh mi hnen atangin kan ngaithla ang a, tin Pathian fakna hla sa turin nula lo tlan chhung hi remthlei zo nuam kohhran atangin a ni ang a. Tin thusawi kan ngaithla leng a pu si sawi khum a, chumi zawh chuan special item hi pu a ram a hma tih a ni a, tin thusawi kan ngaithla leng a pu Lalnunthara. Pathian fakna hla sa turin Pusi Lal Thleng Liana kan sawm leh ang a, tin thusawi hi Upa Valbua Masailo Zo Nuam Kohhran nen aṭangin kan ngaithla ang a, chumi zawh chuan zai hona kan nei leh ang a, tuarna pawh hlawkna tih kha programme sheet ah khan a awm bawk a, khami kha kan sa leh dawn a ni. Chumi zawh lampangah chuan malsawm ṭawngṭaina, malsawmna min ṭin turin Upa Valbuang a sai lo ka kan sawm leh dawn a ni. Vawiina kan hun hman tur hi hei Phunung Thar a hian min rawn phone a, in rinmia i hman dawn em, enge program te nei em a rawn ti a, ka neih loh thuin ka lo chhang a, vawiina an hun hman tur hi min rawn hria. a hruai hna min rawn thaw sak dawn a mi a rawn ti a, aa i tih te chuan ni mai e chu kan tia amaherawh chu ka vawi khat hruaina tur a ni hetiang hnam panga hi tawngkam hman tura te pawh ka thiam lo viau mai thei a mi hriat thiamna te pawh kha kan dil hmasa a ni. Vawiina kan hun hman tur atan hian ka inbuatsaih nasa ve Bible chang te pawh chhiar tur kha ka thlawp chhuak ve teuh mai a, amaherawhchu chu sei vak lovin hmun liami vel kan chhiar dawn a ni. A hmasa berah chuan thupuan hmung sawmhnih pakhat. Chang thumna leh chang lina thu kan ngaithlang a, ngaite Pathian bawkte bawkte chu mihring zingah lo awm ta, ani chu an hnenah awm anga anni chu amite an ni anga Pathian ngei chu an hnenah awm anga an Pathian a ni bawk ang. An mit ata mittui zawng zawng a hlu fai anga thihna a awm leh thei tawh lo vang a, lung ngaih te, ṭah te, nat te pawh a awm leh tawh hek lo vang. Thil hmasa te chu a ral ta a tih ka hria. Thupuan vek, bum hnih, chang sawm tawp lampangah hian thih thlengin rinawmin lo awm rawh ti chuan nunala lukhum ka pe ang che. Psalm number za sawmhnih leh parukna, changahna leh changrukna. Mitui tla chunga tuhte chuan hlim takin an at ang, ṭap chungin buh chi feh chhuahpui mahsela, a buh phal te kengin hlim takin a lo haw leh ang. Psalm number sawmsarih leh pathumna, chang sawmhnih pariat. Kei atani rawh zawng Pathian hnaih hi a ṭha a ni. Lalpa Pathian chu ka inhumhimnaah ka hmang a, i hnathawh zawng zawng thu chu ka hrilh theih nan hei Pu Sanglei Ṭiava te i hetilaia zo nuam venga hun rei tak kan lo awm ho tawh a, Pu Sanglei Ṭiava phei hi chu kan in hre ṭha ve ang reng, kan in ngam ve ang reng a ti ila, inhmuh tam lo mai la, inhmuh chhunah hi chuan kan inbe ve sik a, chutiang te chu kan dinhmun a ni a. A nunah hian entawn tlak tam tak hi ka hmu ve a, amah hi kei ai hrechiang zawkin ni ka ring a, chutih rual erawh chuan ka hriat ve chinah amah hi mi tlawm tak mai, chutih rual erawh chuan a nihna ang anga Pathian bel tlat mi, Kohhran bel tlat mi a nihna hi ka hmu thin a. Ka chhuang em em thin a, hei kohhranah te pawh an inkhawmna te pawh hla thin a, mi kum upa lampang te lo ni ve tawh nen khan a theih chinah a dang that phawt hi chuan kohhran inkhawm te a thlah ngai reng reng lo va, tin chhungkua ah ei zawng tu a ni a, chhungkaw pa a ni a, buaina leh harsatna tam tak pawh a nei ngei ang tih ka ring a. I harsa ti chung chunga chhungkua enkawl chang te, Kohhran rawngbawlna tel chang te, khang zawng zawng te kha ka ngaihtuah thin a, a chhel zia te, Pathiana a inhnghah ngam zia te ka hmu a, i amah hi ka chhuang em em thin a ni ka ti tawh kha. Amaherawh chu tunah chuan i Pathian hnenah, Thlamuang takin an nupaiin hlim takin Pathian fakin hun an hmang tawh a, an awm em em bik a ni tih laia kha vei nêl hian kan sawi duh a, keini pawh hi Pu Sanglei Thiavate nupa anga Pathian hnêna chêng ve tûra, bâng lova Pathian fak tûra kan inbuatsaih a, Chuti a thleng thei tura Vainnet tang hian tan kan lak thar leh te pawh a ngaiin kan hria a. A nuna Pathian a telh tlatna, Pathian a belh tlatna nuna kha Vainnet hian a ropui em a. Thil tam tak a nuna sawi tur kan hrelo pawh a ni maithei. Mi tam tak pawh hian chuti rual erawh chuan Pathian a belh tlatna nuna kha Vainnet hian en tawh nila. Pathian nen. Huna hmanna zawng zawng te kha a thlawn lo va ni tih hi vawiin leh hian kan hriat thar te pawh ngaiin ka hria a, ih sawi ang khan a fapa te a fa te pawh ih kan hria a, an tun hmanun te pawh a tha vak bik lo te pawh a ni ve. Kan sawi tlang ang e, inhre vek tho vang a, amaherawhchu a ni ina Pathian a lo belh tlat na A lo tih hram hramna kha vawiin ni an thlen theih phahna hi a faten a ni tih hi kan hriat thar te pawh ngaiin kan hriat chu chu kan sawi lawk a nih chu. A thu thianghlim kan chhiar kan sawi te Lalpan kan za tan man min sawmsak rawh se. Pathian hmai lo tawngtai ang u. Aw Lalpa kan Pathian min hmangaihtu, vawiin nia hun kan hman tur te A hmai ni hnenah kan rawn thlen tawh a ruahmanna te kan siam thin a. Lalpa Vainia hlawhtlina min hmuh tir a, Pu Sanglei Tiavate nupa Puala hetlaia hun kan hman hi a ropui kan ti a, Lalpa kan lawmei hnenah lawm thu kan hrilh che a ni. Anni nupa erawh chu Lalpa he khawvel hrehawm tuar tawh lova, lungngai mang anna te, mittui tlakna te tuar tawh lova, nangmahni hnena i lo hruai tak avang pawh hian kan lawmei hnenah lawm thu kan hrilh che a. Chutih rual erawh chuan a kalsan. An fa te, a chhung leh khat te zawng zawng nangin i Thlarau Thianghlimin chen chilh in awm pui la. An nupa Pathian an lo ṭih tlat na nuna kha Lalpa chhawm nung zel a, Lalpa chhungkuah a, nangma hnenah Lalpa kim taka hun an hman ve theihna turin vawinia hian i hnenah kan rawn dil leh bawk e. Lalpa kan hun hman te a bul min tan sak tawh ang a, a tawp thleng a min veng a min awmpui a, Thlarau Thianghlim hmun khat a min pawl turin i Fapa Isua Krista hmin kan dil a che. Amen. Tunah chuan zaihona kan nei ang a, chep deuh hlek mah se inkhawm ang tho kan nih avangin ding chungin Zai ho na tia kha chuan kan ding zel tura ngai ta ila a tha ange. Tunah chuan party in vul na tih kha kan sa anga chumi zawh ah chuan pi sawi rumi thu sawi turin kan sawm dawn a ni. Tunah chuan pi sawi rumi thu sawi turin lo sawm ang le.

Mite lawmna pawh kan nei lo va, Thianghni thatnia pawh mi han lawm, han lawm chi pawh kan nih loh avangin heti khawpa vawiin nia ka ute hun hunung bera min rawn lawm, min rawn lawmpuina leh kan lungngaihna te min rawn chhawk tur leh Aa khawhar lo taka min awm pui na tuh ah hian lawmthu ka rawn sawi bawk a ni e. Tin, hei vaw in mi ah hian aa tling lo tak chung in thu ka rawn sawi dawn a, amah erawh chu ka sawi sual rem rem dawn a ni. Hei ka ute nupa hi inchhung thil ah pawh thahnem ngai em em an nia, aa chuvang in. An thatna zawng zawng hi engtikah mah hian kan theihnghet dawn lo. Mawi pawh ni se, a thatna zawng zawngah hian kei hi chuan ka rul seng dawn lo a, an nupa hianin ka fuak em em a, a thatna mi an ngai em em a, theih tawp hian fate tan tiin hna hi an thawk a, an thahnem ngaihzia te pawh nangni pawn in hre fek ang a. Tiktak a thahnem ngai mi chu a nia, amah erawh chu Pathian an ṭih tlat a, Inchina kan ṭantu ina a lo sawi tawh ang khan thih thlenin rinawmin lo awm ro tichuan nunna lal lukhum ka pe eng chauh a tih kha. Chuvang chuan an ni nupa pawh hi Nunna lal lukhum chu a pe nei dawn a ni tih hi a chiang em em a, rinawma awmtute chu an fel vang ni lo, an that vang ni lovin thih thlenga rinawmna an awmna kha lal lukhum chu an khum dawn a ni tih te kha ka ngaihtuah a chhuak thin a, hei kan kan sawi a kah pah mai thei a, kan sawi leh deuh zel anga a tharan a, ka ni ka pate hun tlu lung ber a nia. Hun te i rawn mang ve chu min tih pawh khan a ka hmu thur em em a, ka rilru teh chuan mi karah ka ding thei ka ding ngai si lo va, engtin nge ka tih ang aw tih te kha ka ngaihtuah a, mahse aha Pathianin eng engkim a hria lawm thiam lo chung chung teh pawh a, kan sawi kha Pathianin engkim a hre vek alawm tiin hei ka rawn ding chhuak ve a ni a, Pathian khawngaihna in. Keimah hi hri tlang bawk sawmin ka awm ve leh bawk nen khan khatiang boruak te kha ka tawng ve a, chuvangin ka u te hun hnu tunga rawn hman loh hi chu ka hreh ve em em a, vawiinni ah te pawhin tunah hian hei a nau lo ka la a naute pawh hi han va vel sawi ka duh em em.

An pa ten zo em em in tling tak in Wain ni hun hian thiam thei a ni tih ka hriat hian ka lawm a, ropui ka ti an fak awm hle a ni tin ka nau ka chhang chiah maw i hi ah mi mizai dam lutuk chuan i lo ama ruah chu i thahnem ngei avang te han rip ve hlawk hlawk chuang nei mah sengfa ten tlin loh na pawh Ren bak chak lo va han vin mai le i aw hro tha mang lo va han tih mai thin te hi a nia. Mar chu a pa te hi a hmangaih em em a, vawi khat an stroke hnu pawh khanin aa kei ka zin chhuah lo chuan a ni thei lo tih khan a hun tawp a hmanna te pawh khan khuabung atanga khatia Champhai damdawiin thithlawng a rawn Phei a, hetiang chuan chang hi a ni ta, Vaini chu a lunglen tlak ang reng. Tin a pasal ngei kan tute pa ber hi keimahni tan pawh mi hrang a ni chuang lo a, unau leh unau inneih an ni a, U Sanglei Teo hi keimahni thisen tho a nia, ka nuin a unau leh unau inneih hi a tha a nia. Engkima inhriatthiamna te hian nupa kan in enkawl a, mi hrang daih ai chuan unau hi a tha ber zawk a tia ka nu ina i u Tiaua hi nei tura a remruat ve a ni e, ka nu nangin a tha i tih chuan ka in ka duh lo ve ka duh e ka ti thei nang i tihna lam lamah ka kal ang a ti ve a, anni pawh hian u Sanglei Tiaua pawn i ka nau tlin lohna zawng zawngah pawh theihtawp chhuahin zila ngaihna leh haua ngaihna ah pawh Zil inhauin fanau chawmnaah an inlungrual a, thahnem an ngai a, Pathian rawngbâwl pah zel siin mahni harsatna hre reng chung siin hna an thawk a, rawn an bawl chan te lo awm bawk a, rinna lamah phei chuan kan tluk lo hle hian ka hria an entawn tlak tak meuh meuh a ni, Vawinia. A ruala nu leh pa te lungphun te hi thil harsa deuh mai nia tlin lo te hian awm nuk ve thin a khang khan an duh tur chu ani ka ti miah lo va i phun lo a phun lo ah hian an tlak a tawp ah phei chuan kum sarih kum sawm chuang ah te phun leh mai mai te hian awm thin a a cham thum na ang lek a hetia lungphun theih a a pa te Inah tei tawk chu a nu leh pa te an hmangaihna, nu leh pa ten an hmangaihna an tih theih chhun an hnena an hlan tawh piah lam a, an nunnaina a lo tawrh tawh lo chin an kalsan hnuah e ka nu leh ka pa laka ka tih theih chhun kan tih theih chhun chu an lung kan phun hi a ni tih a theih tawp an chhuahna a zara vawiin ni i puitlin an ni tih kan hmuh hian kei an pu hi ka lawm khawp mai a, an fuak awm hle ni tin kan makpa te Thairava te pawh ni se, i puia te pawh ni se, hetiang zawng zawng ah an ni hi chu heti mai hi an ni a, thurawn pek leh engkim ih mahni kal chhuak leh tha leh zunga ngaih pawha pui bawm tu te hi kan mak pa te pahnih hian fel khawp mai a, an chungah khan lawmtu kan sawi nghal bawk ni sela, tin vawiin nia hei. I tam lua pawh hi kan insawm ngam lo a, tunlaiah a awm mai mai thut mai mai te hi ni lo, tlangpui tawh a thaw nei vek kan nia kan ti a, a hnaibai chin ang leh mahni ngam zawng i kal ngei tura kan rin ang teh chauh kha kan han sawm an han sawm ta kha nia, rin aiin Bawinndu kan thahnem a lawmawm khawp mai, hei inchhung kan khat mawi a pawn lamah te kan la thu diah bawk a. Hetiang hun te hi inngaihpawimawhtei thil har deuh mai nen sawi tawh hnuangin thawh nei vek kan nia tih nei vek kan nia. Min rawn ngai pawih maw a, U Zang Leichuiaua leh ka nau Hrang Zalmawi Lungphun ni kan lung ngaih ni leh kan tih tur kan tih ve an tana kan tih theih tawp ni tak mai a, i inhun tha i seng ui lo a. Mahni hreawm pawisa lo leh mahni mawngkham pawh sawi lova helai hmuna tep tak leh hreawm kara kan khawhar te nem a, kan lunglenna te min lunglenpui a, min rawn thlamuan turin lo kal hi a thlamuan thlakin a lawm awm ka ti khawp mai kha zawng kha ni mai teh se ka lawm e. Pen deuh lawk sa ni si marawh chu keini an duangah chuan kan neih lai te ni lo chuan in. kan tilo ang tih hlau deuh siin Kohhran hmeichhe inkhawpui laiin kan han nei ve a ni a, ka inthlahrung hle a, Marot chu an ni lamah pawh thupa te pawh kan han chawi a, khawih hei tiang hi kan ni si a tiin helaia Kohhran hmeichhe fawitu te pawh thenkhat inhmel ka hmu a. Chungah chungin a then in mirawn tel sak a, a then in saw lamah an thawkpui te an nei a, zal lamah te emaw tlai lamah te chuan a rawn lut leh ruih ruih ang, an fel a anni hi helai hmuna awm hi a nuam a, tin zo nuam hi a veng hming put ang hian a nuam a ni, rei tak ta tawh kan awm tawh a, Vawi thleng hianin a nawm loh na hi la hre lo awm chhun ah la hre lo zinga mi te pawh ka nih ka ring a, a nuam em em a ni ti kha kan sawi lang tu a ti chuan hei hmasa in kha lai kha ah a ding tum em han ding teh se Mizoram rian hi ka kawai takin han ding keuh teh se ka pi teh kha aw a ni teh hi he lai ah Government Complex kawngthla sawmi Tarun Slots piah zawn an awm a, ka accident tirh a, min pui bawm tu leh kan bill zawng zawng te reduce theih tur khawpa min rawn ti tu te, Besawr hlauva mattress puar theih chi te leh covid nineteen chho bawr vel te khan an ni hi kan la min la pui zel a, hei tu lai hi an rek deuh a, marawk chu an ni hi an rek kan tih lai hian an rilru a kan awm reng a ni tih kha min hriat sak la, min hriat pui la tih kha kan duh a tin Mizo nuam velah hian a bik takin an ni kha kan din tir a ni mai a, din tir dawn cheu la chuan ka kawk vek thei cheu a, ka dam loh lai leh ka tana in thil min tih sak pawh hi ziak ngai lo hian ka hria a ni. Ka sawi thin a, ka tana mittha leh ka damloh lai te min kantu te hi in pocket mirawng pai ang chi te pawh eighty percent ka la sawi thei ka ti thin a ni. Chutiang khawp chuan ka thil ngaihtuah tawh ah chuan ngaihtuah hnehsawm tak leh thei nghet ngai lo mi ka ni a, chutiang rinawm chu ka ni a. Tichuan hei Lalpuan hnathawk thei tawh lo turin mal min sawm a, He tawngkam hi a huaisen thlak pawi ti mai thei a, amah rawh chi chu kan tawngchil erawh chuan huaisen chawp a ngai tawh lo a, huaisen nun kan nei a, chu huaisen a chuan min thuam mai ni, chu nun chu lal pali pe a, tichuan hna te kan thawk thei lo a, kan nu pawh a thawk thei lo a, a engkim mai bawisaw ngai ka nih avangin i khawtlang mipui te min chawiawmna te leh min puihna te tam tak kan hmuh kan chhiar seng lo, eiin kha. Ka thawh laia kan hmei zeuh zeuh leh vawksa beh tur kan neilo ai hianin thawh theih loh nu a kan ei tui tlat mai ni. Chuvang chuanin hei hi ah nge Pathian thu a ni a, chuvang chuanin Pathianin a a sawi te zinga mi a rawngbâwl hna hi mak deuh mai chu Genesis aṭanga thupuan thleng hian inang lo pêt pawt an ni. Davida chu tualthah hmang te a ti a. Samson a erawh chu a sam te zual leh daih a, maw? A then zawl nei Ezekiela te, Isai te, Jeremia te tam tak an awm a, an ken a inang lo theuh angin keini pawh kan hmel a inang lo ang hianin kan ken a inang lo. Marawh chu chu mi luangkhawm ṭangkhawm chuan Kohhran lungpui a din a ni tih hi kan hriat thar zel a tha a, tichuan Pathian thuah hi ka lut lutuk lo a, hei kan Kohhran upa Puvalbuanga A rawn chei vak a, tin zal lam rawkraip te hi kan nei a, Pu Daruk Zoram Mawia chu thu sawi turin kan han ngen a, a nih hi ka thianpa a ni a, tin zai turin Pu Mar Thleng a kha zan kawm tlang dawn a tia a awm tlang ngei anga enga, tin Pu Mar Thleng a va thleng ang saw idol a mi kha a nia, chuanin Pi Champui zai bawk anga zal lampang pawh hi thei thei min telpui ula ka duh a, he lungphun hi A ṭap te chu lo ṭap mah ula a awm a ka ti a, amaherawh chu i Lalpa hlawkna hi inhlawk ka duh a ni, kan riza fai tan kan hlawkin ka duh a, thihna te hi nakina thlana la awm vek tur kan nia dik tak hre chuan tin thihna hi ngaihtuah chian chuan alawm awm, han ngaihtuah chian ṭhin teh u. He leiah hrehawm takin engtin nge ka pasal, ka nupui, ka fanauten an awm ang maw? Kei che theih tawh lo pawn ka ngaihtuah ania, ngaihtuah teh u. Dam reng hi tik tak chawih chuan in ning ve lo mi. Nin awm deuh mai sin, hre awm deuh mai sin, ek chhuah tur thaw chhuah ngai, ek chhuah tur la ei tel ngai zui a, mihring lim hun hi chu chuan thihna hi a itawm. Ka lu sa te hi kan la it kan la it dawn a, vawiina vawitu kan la en nei te, vawiina ah an lung kan phun sak te ah pawh hi rawn tawng thei se chuan in lawmthu min hrilh mawlh mawlh tur hi an ni ka ti a, a chhan chu na tin ah chuan lung phun sak tu nei lo hun kan thleng ve kan thlen ve hun hi kan hma lawk ah awm, vawitu kan nei lo hun pawh hi kan hma lawk ah awm tih hi kan hriat a tha a ni. Chu mi ah chuan hun tawp kan nei tel tel tawh a. Mihring khawsak dan te, engtinge kan hre lai rual khawsak dan te pawh a danglam a ni. Chutiang chuanin thil chi hran hranin min nang chinga hri tha lo te, hri tha kan tih pawh tha loh a chang a, hmana tha an ti kha tha lo leh tawh a, chutiang khawvel chu kan neih avangin kan khawvel hi a nuam tawh lo va, kei thih te ka chak a, marawh chu ka damchhan erawh ka hria. A ropuia tar tar lang tu tur atan a vuina hul cher la thu ui ka ni. Corinna a ziak a bungkhat chang sawm hnih ah. Amah chuan ani tih chu a awm si a, amah chuan aa min tih pawh chu a awm a ni. Keimahni avanga a ropuia tar la ni tur ring te maw? A hring a hra anin tu emaw Ezekiel a tih Isai te rawn vawrh tha tawh si lova. Nangmah kha i Lalpa atan a tawk a ni. I mihring pui zuin mi i nih chuan zu in mi ti dam turin i tan nangmah kha tawk. Kei pawh vcci bul ka nia, zuin thin ka nia, kei pawh chu ka kawp a tam leh nghal a nih chuang maw? Ka rualpan lo pui zawng zawng te chhan damna chang lo te tam tak ka hmu a, lalpan mi tam tak pawh min chhan chhuah tir mek a. Tah chuan ka ti hnih lohin amah hmangin maw? Tichuan ka zu inpui thin hma a, na ka thian zuin thin te pawh kha kem camping min neih pui tir a ni pahnih a ni maw? Tiang chuan ka thalai pui te, ke aia upa te tih khan Lalpan kei te lul pawh min hmang tangkai tur nih chuan nang te lul phei chu engvai ngen hman tangkai lo ang che tih hi lo inzawt la ka duh a. Tichuan. A thingrim nam rum rum chu Puam in ko duh ni zawh nang phei chu a yes a ni nghal mai a, van lam en duh lo hi sang taka hla thla in en lo thei reng zang thal zawng in min han dah a, ka chhim mi chuan hmu lo mah se ka ruh CT scan leh MRI te a lang thei lo maw he mit a hmuh theih loh. Maw peng a hriat theih loh thlarau a hriat chi chu ka taksa a dah a. Kohhran pakhat Thorozik twelve Fatliak a Pa leh Fapa leh Thlarau thiang hi man an chian em em na tur i ru pathum min tih kau sak leh ta, a hming chu fakin an ruah se chu chu ka taksa a awm a ni. Keimah hi mihring kan inan a keimah hian awm a chu awm a ni tih kha kan ta lang ve dual tin hei vawiinah hian zai thiam

An tia a, kan tia a, kan tia rem hlup mai a, maw nat lo ve ve na tur khan chuvang chuan Lalpa tha kan tan hian a tawk zel mai, min ngaihtuah sak a, tichuanin hetah hei kan i nei mite, kan i mawi te West Phailein aṭangin a rawn kal a, tichuan hetah Puia unau pawi puia nu te maw a rawn kal a, tiin Ramthar aṭang te sawtah ka hrihrang lawm mite. Tin, Zo nuam atang kan chhungkhat te, tin hei kan nutei te, ka pu te, ka ni te, tin kan hruaitu tual upa leh kan upa te leh ka nu thian, ka nu leina an ti teh ang amah ngaitu te leh kan thian thinrim khaw vengin lo kal hi lawm thu kan sawi a ni. Hun che tak karah hetiang hi keini chuan kan thei lo, kan thei lo tih pawh in hriat kha kan tana in inpek hun darkar khat in pe pawh hi lawm thu kan sawi a ni. Maw? Tichuan, in tan hian tih theih kan nei ve a, thil pakhat tih theih kan nei, in tan hian ṭawngṭai sak hi cheu hi kan ba a ni, kan ṭawngṭai sak mawlh mawlh ang cheu tih hi min hriat sak ulh a, Lalpan a hruai cheu nga, nangmah avang takin mi pakhatin vanram kalna tur kawng hi Lalpan hawn sak che a duh ni tih hi vawiina kan sawi tu a ni a, tichuan hei ta thawk thei tawh lo tura kan awm han awm hnuin Zawnuam Ran Suaimete, Zangpuimanga section ten thil tam tak han min tih sak a, i han pe let dawn ila kan pe let seng lo, an hnenah lawm thu sawi leh theih kan sawi ve theihna tur atan te leh Lalpan Bravely Jesus Foundation min tin sak a, chungah chuanin Charity Right te, Charity te, Salvation te heng hi kan line a ni a, chung kal tlang kan lo nih ve vang chuanin tiin Zonuam Branch Waymaker Charity Fund,

Rawn kal e aw pu busy ta rawn kal e kut kan beng dan nia. Zone of Branch Way mai kan tan tha a lo mum em a i kan president pawh ka bia thara a ran ti a ngawrh a ka nunau ti nia. Lawm pawhin lo tawn sak teu kan ti a, tichuanin kan pe let ni lovin lawm thu sawina leh i Lalpan Brave Jesus Foundation min kal sak angin charity hi Lalpana motto a min dah sak a ni tih kha chu let leh duh a. Tichuan Zahpui Bang section hian in a sa a, khum slab chin chiah mai kawng a sa a. Rilru te pawh a hah ve a, tun hma se chuan hruaitu te lo nih ve ka mi uai em e, rilru han ngaihtuah chuanin tiin Zampui hmanga section in sak na tur atan hian pawisa tlem te mai han ti leh kan duh a, chu chu section hruaitu lo kal chuan hei ka sirah hian ka pu Khuma a awm a, ani hian min hlan sak se la, section ai awh Zampui hmanga section ai awh kal an awm chuanin ka pu hian hlanna an nei se la tha awm e. lo hlan dawn a ni. Saw lam tamera lam han hawi ula. Khawiin kan va uap phal lo a ni. Dik taka sawi chuan kan tling lo a ni. Chutiang chu kan tlinhmun a nia, kan tlinhmun hi kan nihna hi. Kan phak loh em em a, chuti chung chung chuan kan vaten miatna chawimawi hi ka lo awm a ni. Chuan a rei lutuk pal anga hei hetia kan vah kual, kan vah kual chuan a vengah kan awm a, a veng atangin Eden Tharah wholesale dawr kan siam ve vangin panna hi a hla a, ih. Helaiah ka vate pu pu ber in hi ih kar pe ve te ka ti a, ka inriat pui mai hian sa a ropui deuh mai tah chuanin ah a sak zawh dawnah chuan min hrilh a umm i duh ber thlang hmasa rawh inti a, thlang hmasa ber turin min duh sak. Tuna hma erawh chu ka fate khan in aaa insawn buai kan peih lo ve an ti a, a ni leh ka ti a, ka ṭhul leh a, ka ṭhul leh khum ka ti a, chumi hnua chuan ka fa ten an han ngaihtuah a, ih pe leh rawh min ti a, kan han pe leh a, an lo hauh zo vek tawh a, chumi chung pawh chuan in hnih duhthlang turin min la ti leh hram hram a, u khuma chungah pawhin ka lawm a.

Tisa lamah kan puar dawn bawk a, a thlarau lamah kan puar dawn bawk a te ka ti a. Chutih rual erawh chuan ka kawfa tun hun tha tak mai hi hei punun tharate chhungkuain an han nghah ve tak avangin kan chanvote kan ti hlawhtling ang a. Ti hlawhtling mai ni lovin vawiinah hian i Lalpa hlawk se punun thar sawi ang khan Lalpa hlawk se keini hlawk bawk ila. Chutiang chuan ṭin ila fak hla ah chuan kha kan hlawk tawhin ka hria a, a thu lamah hian engtin nge ni ang tih kha a ni. He hun ka hmang dawn tih ka hriat hian ka rilru ah thil lian tak mai pakhat a awm a, khawvel ah mihringte kan lo piang chhuak a, thi turin kan piang tih te ṭawng kam thiam deuh an ten an sawi ṭhin a, tichuan nung turin kan thi leh te an ti a, a dik lo ka ti miah lo va, a dik em em a, a ṭawng kam pawh a mawi a ni. Chutih rual erawh chuan kan lo pian chiah hian chhia leh tha kan lo hre chho va, eng emaw eng emaw tak beisei hi kan nei a nih chu. Beisei hi kan nei a, khawvela kan awm chhung hian. Chu chu kan beisei thleng pha lo, mi eng emaw zat kan awm laiin beisei ang chiah khawvela nun hmang kan awm bawk a. An awm bawk a titi ang. Kei chu ka beisei ang thleng phah lo ka nia. Pastor nih tum ni ta lo ka nia. Pastor nih tum zir vek tawh dawr kai ta ka nia. Ka nih tum hi ka ni phah lo nasa a. Thenkhat chu an nih tum aia tha ni ta te pawh an awm a. Mahse vawiinah hian nang leh kei kan nih tum ni pha lo leh ni phak kan ni emaw? In nei tupa sawi ang khan kan hmel a inang lova kan hmel tha emaw kan hmel chhia emaw beisei pakhat ringtu tena kan neih chu enge kan tih chuan vanram a ni. Chu tak chu vawiinah hian han phawrh chhuah kan tum chu nia. Tin a inhmeh hle ka hriatna chu vawiinah hian an kual a hun kan hman mek Pu Sang Hneithriau leh Pi Hrang Zalh Mawi i. A dik thlap mai a khitah chuan Trawziak khi Pi Hrang Zal mawi te pawh chu ringtutena kan beisei kal kan chak em em na hmuna awm tawh an ni tih chiang taka kan hriat avangin vawilah hian a lung kan phun ta a ni. Chuvangin nang leh kei hian vawilah hian beisei kan nei a, chu chu van ram a ni tih hi vawilah hian a thui thei dawn lova, Darthum velah zawmriah kan ei tura ngai ila. tun atang khian sana lo in tan chiu la hma lam zawng kha chu thum a hruai a nia dar hnih leh minute sawm leh paruk ah ka ding tan a dar thum eng nge program kan la nei kha program sit te kha ka nei ve lo leh nghal a maw chuvang chuan ka hnu lam ah hian eng nge awm pawh ka hre vak lo a chuvang chuan in chaw kan nei hman chuan a tawk mai tur ah ka ngai deuh ngawt a program sit ka nei ve miau lo va le. Ringtute hian vanram beisei kan nei kan tih kha a nih leh, zawhna bul kan ṭan duh chu chu vanram chu ngaih veng veng chang i nei ngai em? Ka nei ngai em? Kan nei lo va nih chuan khawvel hi nuam kan ti hle tihna a ni ang a. Isua, Lalpa kan Pathian hi kan mamawh tur angin kan mamawh tawk lo tihna a ni ang a. Ka sawi sual angem ka hrelo ka sawi nawn leh duh vang ram hi kan chhungte thih vang ni miah lovin kan nu leh pate thih vang ni miah lovin khawvela kan rawngbawlpui kan hmangaih ngawih ngawih te kan chana an kal tih kan hriat vang ni miah lovin keimahni chhia leh tha hriatna leh Pathian thu kan chhiar atang hian ngaih veng veng chang kan nei lo a nih chuan khawvelah hian awmtleitu kan ngah hle tihna a ni ang. Kan man thiam in ka ring a. Vawiinah hian vanram chu a awm reng em? Khawiah nge a awm a? Engtin nge kan kal ang a? Eng anga lian nge kan leng em? Tih lam kha kan chhui hman dawn lo va. Chutih rual erawh chuan chiang em em a kan hmu chu Pathian thu Johana bung sawm leh pali kan chhiar ah khan Lali chuan In tan hmun siam in ka kal dawn hi a ti ah khan nang leh kei hi In ah khan kan tel ve. Tih hi in pawm phawt ila. Tichuan a Lisua hian kan tan hmun siamin a kal a nih chu. Fiam thuti takin Pathian thu a nia, fiam thuhna chi chu ni miah lo nain la Lisuan he thu sawina kha a rei tawh hle mai a, Hei vawiinah pawh kum sang hnih leh sawmhnih leh pathum a lo ni tawh a, kum bul kan hmang a. Khat atanga han chhut phei chuan hei leh chen hi a siam a nih chuan a nuam ngawt ang an ti thin a. Khatiang zawng a ngaihtuah pawh khan a nuam dawn tih hi chu a chiang a ni. Tin, thil chiang leh em em chu Lally chuan min hruai turin a lo kal leh tur thu. Min hnut chhiah bawk a, thupuan thupuan bung tawp ber chang tawp ber dawttu ah pawh a lo kal leh thuai tur thu a sawi nghe nghe a ni. Chuvangin khel lova thlasika thleng angin khel lovin la Lisua hi lo kal leh ngei ngei dawn a. A nih leh chu lai takah chuan kan han sawi uar duh laia chu Lali chuan kan tan hmun a siam tih kan chiang a, chu hmuna kan awm ve theihna turin a lo kal leh dawn tih kan hria a. A then chu thihna hmangte na kova tirhkoh pawl ang chung thi tawh te chu nung a lo la awm reng ata hian kan leh khal lo tur thu a sawi a. Ka rin lain ka la sang ang renga a hahthlak dawn reuh mai a. Mahzan YouTube-a kan share hmun ngaihthlak pakhat pawh rin lain ka la sang a tia hahthu kha a sawi a. Share hmun pawh hi a ni ve kei, sawi niah niah thiam lo ka nia, ti niah niah thiam lo ka nia pulpit-ah pawh. Thu ka sawi zawk pial ah hian kan nu hian i va han zak thei lo tak hi mi ti ziah leh ngalain a. Chutiang chi chu ka ni a, hei style hi hrang hrang kan nei hi maw? Chuvangin ti deuh pawp chi ka nia, ka sawi ni a ni a thiam lo va. Hei pi Tepuite ho in an hre chiang ang chu aw nula Tepuiten maw eh a lo hawi tho la helam aw aw le chiang deuh a kan hriat chu Lallisuan kan tan hmun a siam tih kan hria a. Engtikah emaw thihna hmanga min ko lo va nih pawhin he khawvelah hian chu a hmun siam a cheng ve turin min la hruai dawn tih hi kan chiang bawk a, thil pahnih chiang deuh kan hria tihna a nih chu. Amah erawh chu min hruai tura lo kal hma leh he ka nunna hi lak a awm hmain vanram kan then hmain emaw kalna tur pahnih chauh kan nei tih kan hria a, pakhat chu Meidil a ni a, pakhat chu Vanram. Khawi maw zawk zawka kan kal hmain vanram kal turin ti zawk teh ang aw. Enge khawvelah hian kan tih tur ni ta tih kha vawilah hian han sawi uar kan tum lai chu ni ta a ni. A mitthi ngaihna lam leh tih vel kha chu sawi vak ka tum lo a chiang a, hei Pi Pi Mawi pawh ih a thihna kum hnih lai a lo ni tawh a, kei pawhin ka hrechiang em em a, he hun ka hmang dawn tih ka hriat a ka rilru a lang hmasa ber kha chu Pi Mawi. Lamtuala mite lam loh zawnga tlan vak vak laite ka sawi awmzia chu in hriang a, mi hlim tihna a nih chu. Pathian faka inzahpui miah lova thei tawpa a lam thin laite ka mitthla a lo lang a. Tin khawvel thil tak chuan West Phaileng KTP General Conference-ah ka palai tumin rin loh deuh maiin A thil zawrh sem kual kha West Phaileng ah khan a driver nen an motor in kan in hmu nawlh mai a, e hi helai lai te rawn thleng a ni maw kan in ti a kan in chi bai lawp lawp a kha tiang tak a e. Nu Taima kha a ni a, mi Taima thlarau mi bawk a nih kha chu kei aiin helai chenpui te leh thenawm khawveng te hian an hre chiang in ka ring a, khalam kha chu sawi vak ka tum lo a ni. Aw le, thupuia lut leh ta ila, Chu vanram kan thlen theihna tur leh kan thlen hma chuan he khawvela kan awm chhung hian eng nge kan tih tur ni ta tih lai tak mai chu sawi uar kan tum lai a ni a. Tih tur tam tak kan nei anga thenkhat chuan hmang an pian thar tawh na te an chhuang a, thiam lo chan ka hlau tawh lovang ka pa lung a awi tawh an ti a, hmana an nun hlui, hmana piang thar an nih siam tharna an chan te an chhuang a, Tuna an nun hi engah man ngai lo va piang thar ka ni tawh, ka pian thar ngei ta thei tawh lo tih ṭan sung aṭang. Chutiang rin dan vuan te pawh chu kan ram an awm mek tawh a ni. Amaherawh chu vawilah hian chiang deuh a ka sawi duh chu. Chu van ram thleng tur chuan hmana kan pian tharna mai kha tawk lo va, kan vawiin hun zel hi a ngai. Kan tun darkar hun hman zel hi a ngai. Pathian hian vawiin zel hi min pe a, naktuk hi min pe tel lo va. Naktuk chu khua lo vana kan hmu dawn nge dawn lo kan hre lo va. Chuvangin vawiina kan hun hman zel hi a pawimawh. Chulaiah tak chuan chu vanram thleng tur chuan enge nang leh kei hian vawiinah hian kan ti mak maw? Kawng tam tak sawi tur awm rualin pakhat chauh kan sawi duh chu Lal Isua hi chiang lehzuala kan hriat a ngai a ni. Lal Isua hi chiang leh zual a hran ṭhiat a ngai. Nizan ah nula Tlalik a zuk fawn dat dat a, ka rilru tak chuan ka sawi pawp chiah ngam lo nain, Hriatchian leh zual che hi ka duh tih Fanlal Sailova an thiam tak a, sak kha rawn sa ve tia tih tumin ka zuk fawn a. Mahse, Pu Nuntharan Hla lo thlang lawk tawh tiin min han hrilh khan ka sawi tlang duh ta lova, Saro ka ti miah lo a tunah chuan nizan khan hla lo la nei lo la chu kha ka han thlan ka duh a, vawiinah hianin kha ka ngaithla chak khawp mai mahse a rem ta lovah kan ngai a. Vawiinah hian la Lisua hi engtiang chiah chiang hian nge kan hriat tih hi vawiina lungphunna lo kal khawm Kristian te hian kan ngaihtuah ngai em aw? Kan ngaihtuah thin a nih chuan a lawm awm ang a, kan ngaihtuah ngai chiah lo a nih chuan vawiinah hian rilru thar pui ila, lal lih suah hi ni tin darkar tin minute tin second tin hian hrechiang tura kan beih hi a ngai asin. A ngai kan tina chhan chu kan sawi chho zel dawn a ni. Minute riat ka sawi ta der mai a. Marka a bung li ah te, Matthai a bung riat te, Luke a bung riat ah te khan Lali chuan thlipui hau reh thu kan hmu a. Kha thu kha chiang em em in Mizo Kristian te ah chuan kan hria a, sawi tam vak pawh ngai lo vang a story hrim hrim kha chu kan hre chiang khawp mai a. Thlipui hau reh thu kan hmu a, kha ti laia lal lih suah chuan buite kha mi dang an ni lova, a zirtir tur atan a a duh taka a thlan te, a koh te, a ke bula awm chawt thin te, a ruh kawl hlang kan tih ang chi hi nih chu, tunlai tawngkam chuan sawi dawn ila Pathian ni chawhnu a inkhawm thin ho te pawh ti ta ila maw? Pathian ni zan chauh duh tawk lo chawhnu a inkhawm thin ho te nen lawngah han an chuang tihna a nih chu. A chian em em na chu a thu bul lam kan en chuan Lali chuan lawng chunga chuang chungin vaukama mipui tam tak kha zirtirhna a pek mek laiin mipui te kalsanin vaukam lehlam a kal turin an kal tih Bible-a inziak a. Chuti nih chuan mipuiten an zui tawh loh a, a bula chuang te chu a zirtir te an ni. Kha leh chuan a lo kaihruai tawh. A thil mak pawh tam tak Hmut a tih hmu tawh te an ni. Zirtir te a bula lawng a chuang te kha. Mahse mak em em mai chu a thil mak tih tam tak an hmuh hnu pawhin buaina leh harsatna tak tak an chunga lo thlen meuh chuan maw an hlauthawng tlat. Lali saw khan la hre chiang lo tihna anih chu. Ka rawn ziak chhuak a, kan chhiar lawk ang e. Kha. Thlipui hau reh hma a Lali chuan thil mak a tih zirtir ten an lo hmuh tawh zawng zawng kha. Pakhat hna chuan tui wine a chan tir a, ka na khuaa khan heti lai hian zirtir te zingah Andrea te, Simon Petera te, Filipa te, Nathanaela te hi koh an ni tawh a. Chumi hnuah Kapernauma ram huai pai a ti dam leh a. Tichuan Simon Petera pi zawn a ti dam leh a. Hei phei chu ti dam mai a ni lova a dam hnuah an ei tur rawng a bawlsak nghal. Chutiang khawpa chiang chuan. Lalisuan a ti dam a. Tin, sangha tam tak Petera man tir a, phar a ti dam bawk a. In chung atanga zeng an thlak a lo ti dam bawk a. Kut ding lam zeng a ti dam bawk a, sipai zahotu bawi a ti dam bawk a. Tin, hmeithai fapa hi tawh a kai tho bawk a. Chung zawng zawng chu thil chi kua ropui tak tak an la hmuh ngai loh kha. Tlipui hau reh hma khan Lalisuan zirtirte bulah a ti vek tawh. Ka chiang mai awm tak kha an ni a, mahse an chiang tlat lo. Thlipui a rawn thaw a, tuifinreta tui a rawn chhem vulh vulh mai a, a diken Mizo tawng kha a rawn chhem vak vak mai a, phone hlup hlup a. lawngah tui a rawn tling a lawng a pil dawn ta mai a chutih hunah meuh chuan zirtir ten lal leh sua an la hriat chian loh kha a lo lang ta nih chu an la hriat chian zih loh zia kha maw lal leh sua lah chu lawng mai lam ah lo muhil der der mai a a thawn thu kan hriat vek kha hla pawn kan neih kha zirtir te chuan zirtir tu zirtir tu kan boral hi pawh i ti lovem ni tiin an va kai tho va. Helaiah hian Bible-ah chuan a inziak chiah lova ka rilru a lo lan dan leh ka suangtuahnaah chuan tihian ka ngaihtuah a, ka tawng sual anih chuan chung lamin min ngaidam sela. Lal Isua kha kei chu a muthilh tak tak hi ka ring lo rek rek a theih loh ka ti. A chhan chu khatih lai khan Isua kha mihring famkim a ni a, lungngai thei, nui thei, Thinrim thei, ṭap thei a nia. A thlen niin a hmangaih te an thi mai mai pawh a ṭap ve mihring kha a nia maw? Chuvang chuan khatiang khawpa tui fawn nasa in lawng a rawn chim hlup hlup kha chuan tui khan a rawn theh te pawh kha ka ring a, a harh hi ka ring tlat, a muhil ber a nih ka ring. ka sawi awm ziah chu harsa nen lungngaihna mang anna kan hnena lo thlen lai tak hian lal isua hian min hmu lo va ni lova min hmu reng a engtiang takin nge kan tawrh theih tih a hriat theihna tur hian min hmu lo der ni hian ka hre thin chu chu ka sawi tum zawk chu ni zirtirte petera te lai lai puan veng sawi chhinga a tui an han paih chhuak loh loh tur te an mang ang han meng phar vel tur te kha Lal Isuha hian a hmu ruk hi kei chu ka ring tlat alawm, han ngaihtuah ve vang vang teh u, kaihthawh chawp ngai lo khan a harh ruk hi ka ring tlat, Ngarmut an ti a mi kha Mizo in, Arpui mitmen emaw Ngarmut ang vel khan a mut ka ring, ka rin thu nih chu Bible a inziak lo ka tih kha. Tichuan leh zirtirtuten Lal Isua an la hriatchian lo zia kha a lo lang chiang ta tawlh tawlh mai a. Tichuan Lal Isua chu muhil tak tak si lovin ti tawh mai ang aw, rinthu kha hmeh belh tawh mai ang. Lawngmei lamah chuan a lo muhil der a, ka ti ila, khawi amah sawi chhawng tawh chuang lo ula, Zondawng upa in Lal Isua kha muhil der a ti te kha in lo tiang e, a fiah theihna tura kan sawi mai a nia. Tichuan, kaithaw ngai miah lo tur Lali suak han va kaitho chawp ta a ka ti zel ang. Chulai kan sawi duhna tak mai chu Lali chuan zirtir te hian min hre chiang reng em le? Vawiinah helai hmuna lawng a kan chuan ho hma hian an hmuh lai ngei thil mak chi kua ropui tak tak ka ti tawh si a. Chuti chung chuan ka zirtir te hian min lo hre chiang reng em le tih hriat chianna turin zirtir ten an rawn koh hun kha lo nghak ta a. Tichuan zirtir te chuan Lali suak chu an va ko ta ngei mai a. Nang ni rin tlem teh u. Khawiah nge inrinna? Aww, Lal Isua bula sei eh cheng a thil tih mak ropui tak tak hmu thin ate khan Lal Isua khan van ring zo lo em ti rawh u. Vawiinah pawh hian nang leh kei. Beisei ropui tak vanram neite khian khi vanram kan thlen mau hian ti tur tam tak kan neite zingah kan sawi vek seng lo vang a, kan sawi tak ang khan ti tur tam tak khawvela kan awm chhunga kan neite zingah Lali Sua ni tiin a hriatchian hi a nia sin. Chuvang chuan vawiinah hian Lali Sua hrechiang turin theihtawp i chhuang u. Hlim lai chuan la Lisua han hriat mai te a har lo a ni maithei a, lawmthu han sawi mai te har lo a ni maithei a. Nimahsela kan lungngaih lai tak mai hian la Lisua hnenah lawmthu kan sawi thin em le? La Lisua hi kan hre chiang tak tak em le? ti rawh u. Chuvangin kan chunga eng pawh lo thleng sela, kan biangah mittui pawh lo luang sela Isu hriatchian leh zual che hi ka duh. Nang chiah hi khawvelah hian hriatchian ka duh awm chhun i ni. Chu chu i ram ka thlen theihna tura rah bi pawimawh a ni tih amah hnenah tawngtaina nen hlan mawlh mawlh chungin vawiinah hian Lal Isua hrechiang turin theih tawp kan chhuah hi a van pawimawh teh lul em. Lal Isua hi pa hnen kalna kawng leh vanram kan thlen theihna kawng a nih avangin hriat hriatchian leh zual i tum ang u. A thu aw in rinawm takin ama rawng chauh i pawl zel ang u aw. Isua hi mite hruai turin a lo kal leh ngei dawn si a. Khi mi thianghlim khawpui kan beisei vanram khi kan thleng zo ve ngem le? Tih hi vawiinah hian kan inzawh a pawimawh khawp mai. Korin thawnkhat pung sawm panga chang sawm li panga chho nga li thleng kan en chuan tirhko pawn taksa thar van taksa thar van taksa tih chung chang min hrilh a, min zirtir bawk a. Khi vanramah khian taksa tharin kan tho leh dawn. Tih ringawt pawh hi inhmahna tham a ni lo ami? A nih loh chuan rethei ngaite kan rethei ngawr ngawr a, hmelchhe ngaite kan hmelchhiat ang a, kan la hmelchhe tluan parh dawn a nih chuan vanram khi an awmzia nei lovang. Vawiinah hian he inneitup pa Pu Nunthar atan phei chuan awmzia a awm lovang. Wheelchair nena vanram khi a lu a ngai dawn a nih chuan belh tlak a ni lovang. Nimahsela kan Bible ah chiang takin kan hmu a, he tawihthei taksa hian tawihthei lohna a sin ngei ngei tur thu min hrilh a, He ti thei taksa hian thih theih lohna sin ngei ngei tur thu Bible-ah min hrilh bawk a, chu chu van ram a sawina zel a ni. He taksa hi taksa thar pek kan ni anga, he ka chhip kawlh taksa a ni lo hian buk taksa in ka lawn dawn tihna ni chu van ramah maw a ni lawm i? Hnar vang te pawh hnar vang tawh lohna a ni lawm i? Hmelchhia te pawh kan hmelchhe kan hmelthat vekna tur hmun a ni van ram khi. Chumi hmun chu nang leh kei hian vawilah hian kan beisei mek hi a ni a, taksa tharin van taksa nen khi van ram khi kan la lut dawn a sin. Tuna kan thlah mek, lung kan phun mek, pu hrang leh, pu sang leh thiamate nupa awmna hmun khi chu chu sin. vawilah hian nang leh kei hi kan thleng zo ve a ngem le. Thleng zo turin Lali chuan kan hriatchian hi a ngai a ni. He lei hi zawng ral leh mai tur a nia. Nakinah chhandamtu a rawn au vanga he lei ram hi kan pel tawh ang. He lei ram hi kan pel tawh ang. Kohluina ri kan la hre dawn. Kohluina ri kan ri kan la hre dawn. Bible-ah Lalpa ngei chu authawm nen. Engtinge tih kha Tortorot ri nen Vante koh chung nung ber aw nen tih hi maw leh lentharh ah chuan Thu nei tu au aw nen tiin an dah thlap. Thu nei tu au aw kan hre tawh dawn. Chumi hunah chuan nang leh kei hi chung lamah lak chho in kan awm ang a, khawiah zawk nge kan kal dawn tih erawh chu Lali chu a kan hriat chian leh chian lova a la innghat zel ang. Lalpan ropuina chang se thu malsawm rawh se. Amen.